Күндү Сахам сирин олохтоохторо, Рулуутун курдук ыйыттарга холидаав киһи дуу диэммин бэрт кылгастык анаабын түмээт эфиргэ тахарга хороннум. Онон дьэ ыйытыы баар эбит буоллаҕына Суруйаарым дуу, хороҕор кэлэ хороҕор кэлбэт. Сибээс хайдаҕыттан ипти доҕоттор оҕо баран Аспытаев эфир кэннэ лоп курдук ааҕан көрдөххө Ити ириилэр уолаттарга алгыс диэн ааспыттаа биэриигэ кэнниттэн бассаапка уруйуу алгыһыт алгыһы хайдах буолуохтааҕын үүт диэбит дьоҥҥо барылары ыйыталаабыт эбит буоллахпына Туох барыта ахсааннаах, ааҕан көрбүтүм биһиэхэ биир киһи бэйэтэ уон тыһыынча просмотртан почти уон тыһыынча просмотртан сэттэ үстэн саха киһи эбии канаалга холбоммут эбиппин даҕаны тус наадыйар киһи диэн биики. Чэ, итинни бэк кыратык кэпсээн кыбытан кэпсиир эбит буоллахха, туох дииллэрий? Хорох ыда оҕус диир. Хорох бука ваһаалыста диир. Орох быһаа-быраа диир, ааспыт бииргэ түркүнүн нүөмэрэ көстөн араас бытовой боппуруостарга дьоннор көмө көрдүүллэр. Бытовой диэн олохтоох боппуруостарга иннигинээннөө хайыанныы Тугуми сүбэлиэн дуо диэ. Ол эрэн уолаттар Чечня иитээччибиттэн бу сирийскайга онус чыылланы кэтэһэллэр. Хабаровскайга тиийбит уолаттар Саасса да көтөллөр. Массаакка кэлбитим буолуо, көрбүккүт буолуо, билбиккит буолуо, сахалар хайдах сахалары көрсүбүттэрин, саха атын омугу кытта сыһыанын бу ыҥырыынан барбыт дьоннор бэйэлэрин баардарын биллэрэн эттиэ Аны аны туран доҕоттор, ол он биир киһиттэн улахан баһыйар эртэ дьахтар аймах. Ийэ, кэргэн, балыыс, кыыс эттэ. Бары наадыйаллара биир. көмө көрдүллэр Ол иһигэр бааллар предприниматель кыргыттар, предприниматель чөчүлэр, эттэ. Ити аасыка көрбүт көрдөрбүт оһуорум туһунан сиили быһаар, тоҕо уураах уураах, тоҕо дьаһа диэн дэнэрий диэн туһулаһарга элбэх. Узбалым иһити уолаттар ыйыталлар. Уонна биири да оһоҕолоон этиэххэ баар этэ билиҥҥи ыччат, эчи билиҥҥи көлүөнэ киһитэ уонна алта уон биэстээх, сэттэ уоннаах киһи таама тэҥ. Ол эбэтэр билиини ыла иликпит үөрэххэ Иитэ ыла иликпит биллэр-көстөр, элбэх киһи баҕарар, ыйыталаһар уонна киһи быһараары гыннаҕына итэстибэт Ол эбэтэр, тус бэйэбит биһиги үс куттаах саха буолан олороммут, биири быһаардыбыт. Хайдах даҕаны үөрэниэххэ наада. Таһыммыт наһаа намыһах. Ол ыйытар дьоҥҥо, масааттыыр дьоҥҥо, судургу дьон эрэ буолбакка, Аҕа эрээм бырайыассатын былааһыгар үлэлии сылдьар дьоннор араас түмсүүлэр салайааччылара эти республикаҕа дьэ биллэр-көстөр түмсүүлэрин салайааччылара ыйыталаһаллар Дьэ, дьикти. Аһаҕас эфир, аһаҕас эфири курдук нэһилэ быһыытынан ыйалла кэрдэллэ олох кылгастык кэпсээ, олох кылгастык кэпсээ, наһаа уһуннук кэпсиигин, наһаа уһуннук, бири-бири суох диэн. Атын бэйэттэн биһиги үлэ курдук киэһэттэн киэһэ туллубут даҕаны аҕыһы куоһарбакка дьон аһаан бүттэ ини сүөһүтүн аһан көрдө ини ини успейдаатыыллар ини туристскай сериалтан арии бэттэх ахылыы-махалыы сахаларга аналлаах ютуб каналы көрдөнөр дуу диэммит кыһалла-мэһэллэ курдукпут Аны биир диксиннэр эрэ баар. Ол уһуруйар дьоннортон туох диэххэ сөбүй? Ымнаҕас соҕустук. Хаалар дьоннор бааллар. Дэһэрэлэр, үлэлээбэтэҕинэ эппиэттиир инь диэбиппиттэр. Албыттай. Ол эбэтэр эттэ аптекаҕа кэлэн эм атыласпыт курдук сананаллар. эм ылбык да сананаллар. Уонна ол эми иһэн барамын били тугу эрэ мультика бар атта зеле иһэн баран ынырык күүстээх ынырык тирдэн буола курда сананаллар. Чаха атын тылы хатаан көстүбэт да Төрүт Түҥ былыргыттан хаҕылыахха наада. Наһаа даҕаны олорон хаалбыппыт, наһаа даҕаны куһаҕаны вытыспыппыт, наһаа даҕаны эҕэбит баһыйбыт. Наһаа даҕаны таһыммыт барыта муҥур айаах, айка да айка. Ол быыһыгар үчүгэйдэрэ диэн кыратык көөчүктээн кэпсиир буоллахха, эбээлэр түмсүүлэрэ, Чүөчэлэр, эдьиийдэр түөлбэнэн олороннор иистэнэ-иистэнэ хааскаат үөрэн ыыталлар Көр бырдыка, биһи баччаны оҥордубут, биһи дэлэниттэн бачча уол барыахтаах, ону маны курдук илиитигэр манан хайыыбыт дуу, уҥа өттүгэр дуу, хаҥас өттүгэр дуу диэн дьахталлар бэйэлэрэ баҕа өттүлэринэн оҥорон бэлэм олороллор Бэйэлэрин ыччаттарын, оҕолорун көмүскээн туу барытын атаараары киһилии эттиэ. Он беш минута хаабытын гэнна кэл призывнойга кэл диэбэттэрин курдук. Киһилии эрдэттэн спиэги билэн бу оҕолор бааллар, бу оҕолор кырдьык көмүскүү бараллар диэн туох баарын барыта атаара. байыаннайдыы устуруйдатыахтара быһата дьэ уонна дьэ бээлэр кыллаан уураан алгыс тыллары анаан таҥастарыгар тигэн ыытаары киһилии буойун оҕоро эн аҕа дойдугун көмүскүү бардын диэн илин аас үбэй хомуйуох иһин биир эрэ онно хаартыска кэллэ биир эрэ Уон тыынча киһи көрбүтүттэн биир эйэ хаартыска кэллэ. Ханнык улууһун эппэппин, ханнык нэһилиэгин эппэппин, эттэ. Биһиги хаалары дьон, олохтоох дьон көмөлөһөрбүт эрэ биир эп. Ыччаттарбытыгар, оҕолорбутугар иччик ыытарбыт, көмүскүүрбүт. Үөһээ дойдуну, аллараа дойду нөҥүө барытын алҕаан, көмүскэһэн, алгыс этэн, иччилэри угуннаран тиийдин диэн. Санаа хоту, санаа күбүһэ диэн хаамай улахан күүс. Оннугу мындыр эбээлэр билэннэр, бэйэ бодоҕотун тардынаннар, чуй баайык бары тутан тураллар, хаачыкаат үөрэн ыыттылар. Бу иһинэ билэр оҕолорбутугар, эрдэрбитигэр иилэн ыытабыт диэн. Маны Пыттык. Курдук туруга да буолар, курдук да буолар. Элбэх айаатын билэр, элбэх ийэ туох суолталааҕын билэр, маастардар уруйаллар, маастардар иистэннэн чүөчүлэ уруйаллар, бу билэргит буолуо, баайаҕаҕа ураһа тутуллубута, айаһыллаҕата туос ураһа. Онно үлэлээбит чүөчүлэр почти барыбааллар. Ити наһаа үөрдэр. эттиэ кэпсэтэллэрэ атын дьиnnээхтик оҥоро сылдьа дьиnnээхтик үлэлии сылдьар дьоннор онон күндү доҕоттор ыҥырыам этэ ыҥырыам этэ биллэр этэ повестка хас киһиэхэ кэлбитэ биллэр кимнээҕэ биллэр Куоракка аһаабах оннук тэриллэрэ. Ол эрэн куоракка да оҥоруохха иһэ муннугу. Инники үтүө санаа өттүнэн, баҕа өттүнэн, билигин көрбөккүттэн «Все за родину» дии-дии акция оҕо, кэнсиэр бөҕө хаччы оҕо онно Донбасска, Луганскайга көмөҕө диэн оҥоруу, сүүрүү-көтүү оҕо. Бу сылларга инник үксүүрэ буолуо. этэ хаһан ол күөх моҕой диэби кылы зеленскэй уһук булу дылы ахсыс киһи кэлиэр дылы время барар буоллар ну доҕоттор уочарат быһыытынан үтүө санаа быһыытынан ким төһө кыайарынан бэйэҕит түмсэҥҥит оһуор булаоһуор алгыс була алгыс барытын уругунан да буоллан сиэбигэ хачыгыраччы уган ыытан Маны хайаан да уматаар, маны хайаан да хайаар. Бирдэ баран таха ити ороҥҥо сытар уолуҥ хата сиэй булуой булбат. Ханнаа үрэҕэр наскытын нэһиилэ булунуо. Сиэлэ хачыгыраччы хабабааҥҥа уулаан уган, эдэркил үрүн аһан да нуктаха туох уоннай. Итиитик кыра түмсүүлэринэн, бэйэҕэ баҕа төйүтүнэн төһөнөн өлбөх кыттыһар, аха. Оччонон күүстээх буолар. Бары ону эрэ саныыбын. Бары ону онон эрэ олоробут этэргэ дылы. Ханна да холбоо барыта иһирии. Ханна да холбоо барыта Украина айдаана. Этэргэ дылы Маайа хонтаата биһини оччо таарыйбат этэ дааны мобилизация биллэриллэн дьэ бэйэбит ааммытыгар тиийэн кэллэ ити улахан кыһалҕа. Ону көмөлөөхтөхпүнэ аатынан доҕоттор Ырыам этэ. Туох баар түмсүүлэр бары түмсэҥҥит. Кыратык да буоллар бэйэҕит материал-кытыа-тойгутуа хаччынан барахсаҥҥыт. Иистэнэ-чуучаа көмөлөһөҥҥүт. Хаһыа да буола ыллыы-ыллыы татыгыратан иһэҥҥит. Ити алгыһы киһи мээлэ хаайба да. Олох биччэ тимэх тигэр курдук киһи тикпэт. Хайаан да турукка киирэн, үөрэн-көтөн. Хайаан эрэ алҕаан, аҕа киһи быыһынан оҥоһулла турдаҕына: «Чэ, ханна ханна барыай, бөҕөх буол». Онон доҕото, дьэ, наар Ааппакабын эрэ ыҥырабын, ыҥырыам даҕаны, кыттыһыаххайын, үлэлиэххэйин-хамныаххайын баҕа өттүнэн. Буор босхо, үтүө санаанан, бэҕэ эпилээт, үтүө-үтүөнэн уон төгүл өрбөҕүнэн кэлэр. Ону бэккэ билэҕит. Бэйэҕэ доҕотторбут, оҕолорбут, табаарыстарбыт, сиэннэрбит, эрдэрбит бүтүннүү бүүс-бүтүн этэҥҥэ кэлинэр диэн алгыс тылбыт тиийэн, көмүскэл, харысхал буолан, онтубут туох наада доҕоттор? Онтубут туохта наадата ол? Өйдүүгүт? Ол барыта биһиттэр тулуктаах. Чэ, сүүсүү баайдык, уруйаа аһылыкта ыйан баран тиэрэх айаан испэккэ, бэрэ кырдьык инньэ гыныаххайын эрэ, бэрэ маннык гыныаххайын эрэ, көр улаханна эрэ нэһилиэгэ эмээхиттэр инньэ гыммыттар ээ диэн. Биллэр, ким барара биллэр, били ону сыылаайысы буолуо Күүбалтыска эмиэ буолуо. Ол тухары уһурук кэлэ туруо, кэлэ туруо. Дьаһал. Пельменэ бары билэбит. Пельмени булуода. Деревняга барыта билбэ бараллар. Ким ханна иһиттэрэ, ханна бултуура, хаһан кэлэрэ барыта биллэр. Ол иһин ол биллэрин иһин ыҥырыллыбыта эми бары бараллар. Хомуйуох иһин. Ол иһин араҥаччылаан эрдэттэн барытын хааччыйан оҥорон, сүүнэ күүстээх алгыһы типтэрэн. Аны ити хорсун буойуттарга элбэх уол ыйытылаһар, эдэр уолаттар олох эттэ ыйытылаһаллар, хайдах гынабытый, хайдах гынабытый диэн. Эттэ үһүс, саха хабаараскайга сытар. Эттэ үһүс. Сэттэ үһүс уол сэттэ үһүс сэттэ сүүһүнэн тустууна айдьаллар бары улуус улууһуна арахсыы диэн ХУУ бары бииргэ тутуһан айдьаллар эрээри өйдөрө санаалара эчи дьоннорун кытта быраһаайтаһан эрэбит баҕа биллибэт баҕа биллибэт диэн ыкыр-чыкыр кэпсэтии ону эттим табаарыспар Бүтүм Ньаасыга бииргэ үлэлиир коллегам ыҥырылынна диэн аны эттим алгыһы туттун дуо диэтим киһим туппутум диэтэ уолаттарга кэлбит дуо диэтим ээ аны маннык кэлбит быһыылаах диэтэ дьэ аҕам саастаах дьон да төннө төннөрө тахсыбыт дьон ойбоххут уой быраат диэн иһин мин арахсаргыт буолуо диибин анда эрэ эрийэ тутан Ээ, биир биэс киһини буллун, биэс уон киһини буллун, түмэ тардан, сүбэлэһэн баран, уота аһатын ээ диибин. Ээ, манна оннук буолбатах, бары хой баһан туойа садьыллар. Күн аайы алты уонна биир уоннуу киһи кэлэр, аҥаттан аҕа кэлэр. Ол уону атаараллар, ол уону атаараллар. Барыта оннук, күн аайы оннук дии. Ытыны ыкпатым-быкпатым. Эттэ, биллибэт, аны хаһан кэпсэтэрбит. Ону дьэ ээ биһиэхэ хаар түстэ, уурбут оннук маннык, олохпут эйэ иһимиир оннук турар оннуна. Улахан хамсааһын һуух, этэҥҥэ олоруохпут, бэйэ-бэйэтэ көмөлөсүһүөхпүт диибин. Эбэлээн-амалаан биэрдим, түрүпүөнү һуух буолар үһү, кнопочнай буолар үһү, ээ СМС суруйаан, оттон СМС-ны сылдьаҕын дии, онно оннук үһүө диир Ол туран аны туран хайыыллар бука диэн эрэйдэххэ дьэ миэстэтигэр тиийдэххэ үрдүгүнэ иһинэрэ көттөҕүнэ чугурус гынаат туккуйдуу түһүөхтээхтэр дьуукка барыларын бииргэ иһирдьэ иһирдьэ иһиэхтэрэ иһиммиир бары тус-туһуна араарыахтара Ээ, ким эрэ пулеметчик, ким эрэ гранатометчик бара арахсаллар. Леналар даҕаны ол арахсыбыт дьоннор сэттис оннук киһи биирдии ролаҕа оннук киһи онну саха буолан итиити буккуур оҥоруохтаахтар чуолкай. Барыларын бииргэ туппаттар. Ниэн эппитим даҕаны, этэбин даҕаны. Уота баа көрүөххүт. Ону Түмсэ түстүгүт даҕаны хайаан алҕаан, хайаан накаһатаан, хайаан даҕаны уураахтаан. Хайаан даҕаны. Онтубата бэйэҕитигэр бэйэҕит тускутугар. Онно бу аха эрэ төрөөбүт дойдугут дьоҥҥут-сэргэҕит алааскыт, күөггүт бүтүннүү ыалдьабыт. Ол чуолкай. Хайдах даҕаны үгүс ийэ суруйар миэхэ иккис оҕом барда, күтүөтүм барбыта, оҕон уолум төрүт онно иһилилэһэрдэр үһүс сыл айыан. Хайдах ынабыны, хайдах тиэрдэбиний диэхтиир, оҕотун ийэбин диир. Итиитик дьон күүһү көрдүүр. Ис дьиҥинэ, доҕоттор, күүс манна баар. Түспүт тылыгар, ийэ куппутугар. Сүрбүс сүнньүүтүгэр баар. Бөҕө-ханаабыт, өйбүт-санаабыт, үөһээ дойдулары кытта алтыһарбыт, сүнньүбүтүнэн өрө дырылаан таххан үөһэ таххар. Холобура, ийэн эттэххэ, киһи саныы олорон, саныы олороҥҥун курдук дырдыгыраалаан дии, ити иһирдьэр. Ити таҕыста. Эттэ. Доҕоттор хайаан да көмөлүөххэйин, көмөлүөххэйин эттэ. Ойуурдаах куола охтубат, очулкай. Бары барыбытыгар кэллэ ити кыһалҕа. Улахан кыһалҕа буола булла. Аны бары кимсэммит, "Эй, хамнас кэллэҕинэ, эй, оннук-маннык диэбэккэ эрэ Аймахтаах да аймаҕа да уох, ол ким да уол, чороҥ чороҥ оҕотох бэйэм да уол, дьоҥҥо утары кэлэн кэпсэтэн-ипсэтэн дьон түмсэрэ да үчүгэй. Бу хас сылга кэбиттээт икки кыһыл убайга кэбиттээт хаайылла оҥордубут. Билигин дьэ бэйэбит оҕолорбут туһугар, ыччаттарбыт тустарыгар бэйэт бэрээдэктээн, баччаларга баччаҕа диэн оҥостоон Эттэ, эр дьон иһиммиир холодуохпут, ол чуолкай, ол иһин бу дьахтар аймахха этэбин туһаайан. Саамай күүстээх орто дойдуга икки атахтаахтартан дьахтар өй өттүнэн, тулуур өттүнэн, таптал өттүнэн Дьахтар икки барахсан буойум баран бултуу тахыы маһын мастыы мууһун киллэрии бүгүн аһан кэл аҕалыы бүттэ онтон дуу барыта дьахтар кини оҕо төрөөн таһаалаан ытын аһатары кытары тиийэ Барыта. Ол иһин кыйдахытына кэрэ аҥардар кыайыгыт буолуо уонна хайа баҕарар омукка дьахтар уонна ийэ имми күндү. Уу күндү көмүс күрэгим эр киһи диэн ханна да оһуох. Илдьибит доҕоттор. Аны чочулар Ууну киэҥи туойбаккаат сүбэлээн, сүбэлэһэ охсоот мунньустун, мунньуста охсоот тэрээһинэ тэрийин, уонна бу ааспыкка миэхэ дэриэбинэлэр ыыппыттарын курдук нэһилиэк ыыппытын курдук бассааптаан, оччоҕуна бу киэр аҥаҕа ааппытын ааттаан диирдэ буоллаххына ааттатылыам, этиэҕим ханнык улууһу, ханнык дэриэбинэтин. Наһаа үчүгэй буолуо этэ, наһаа үчүгэй буолуохтаах. Тоҕо дэриэбинэҕэ, тоҕо нэһилиэктэргэ этэбиний диэ. Аҕа эрэ барыта нэһилиэк уонна бөһүөлэк уонна дэриэбинэ. Хаамай күүстээх норуот, кытаанах норуот дэриэбинэ олохтооҕо. Аспаал үрдүгэр үөскээбит куола чипсы оҕото уотах Дэриэбинэ республиканы тутан олорор, бүүс-бүтүн. Дэриэбинэтэ Нахаллар чулуу дьоннор. Чулуу дьоннор. Туох пааһылайаачыларбытын көрүөххэйин, туох пааһуруйаачыларбытын көрүөххэйин. Көрдүгүт? Жукка бары дэриэбинэ кыһалхалаах олоҕун нөҥүө эриллэн-эриллэн таккыбыт дьоннор. Жукка бары. Бүүс-бүтүннүү. Ырыаһыт буоллун, тойуксут буоллун, муу учуонай буоллун. Бары. Олень, күүс дэриэбинэҕэ Олень. Ханна эрэ, ханнык эрэ куоракка нерюнгри дуу, алдан дуу, Мидней дуу куоракка күүс баар диэтэ кыан оһох. Эдьиийдии доҕоттор

Уонна олох борустуойта аһаҕалаан киһиэхэ тиийимтиэ гына аҕайах тылынан туох да мөккүөрэ суохпуна быһааран кэпсээн көрүөм эттэ эһиги көҥүлгүтүнэн олох маннык мантан атын буолбат ити кырдьык ити сырдык диэн Ханааны халайтаран ону тутуһан туран ону этиэҕин. Онтон атынын нучылыта эттэхэ мелочтарын кыбыппаккабыт сөпчү маннык диэн. Киһи итэҕэл диэн теманы көтөҕөр эбит буоллаҕына секретэ биир тылын өс хоһоон ылар иитэ аҕал диэн. Бүттэ. Ону иитэн биэриэм. Иитэ аҕал диэн. Ии диэни билэҕит. Аҕал диэни билэҕит. Ону холбууллар. Итэҕэл диэн буолар. Ол эбэтэр хэттээх информацияны тоһоҕолоон эттэххэ сөптөөх информацияны истэҕин Дьэн тугайгын бэйэм баһан иһигэр иитэҕин. Онтоотун ух, онтон атын буолбат. Истибитин, кулгаахына истээн, хараххынан көрөҕүн, амсайаҕын, тыынаҕын, ону таһынан өссө хайыгыный? Саныыгын, эрэйэҕин.

Онтон уһун да уһун буолсуйин дии саныыгын, онтон бүппүтүн кэннэ мыынаҕын, инэн бүттэ дуо дии. Онтон аһылгытын бэйэҥ иитиэхтээххин. Ииттит, иит, баһан иэгэ. Үөрэх ыла иликпинэ, билиигэ кэлэ иликпинэ, ээ били туох обычнай олоххо Олорор эрдэхпитинэ тохтоһуу, хамнас, кредит, баай-дуол, үлэлээһин, тугу эрэ гыныы, ытык тохтоһуу. Дэгилэ сиһим аһым онон бүттэ. Онтон омоҕор буолуо дьииннээх онно кырдьык баар эбит онно олус наадалаах хайдаҕын туга да олорбуппун бачааҥҥын айдаапы наһаа даҕаны айыла барҕатар үрдээҕин даҕаны такайан аҕалбыттар эбит үрдээҕин даҕаны такайаннар Төрбү эдэрги ыалы таһайан таһайан чыпчаҕайдыы да чыпчаҕайдыы олоҕун суолун оннук жоҥорон биэрбиттэр эбит наһаа даҕаны аньыыпы барахсан умса түһэ-түһэ дөббү түһэ-түһэ сүүрбү-көппүт да эбит эчэ эһиги тускутугар хас биирдиитийэ баар наһаа даҕаны иэйэх сиппит түүннэри туйбакка маанылаабыт биэбэйдээбит эбит Дьей, итэ ди. Ону таһынан таһымнары барыахпыт, ааҕалларын курдук аллараттан үөһэ тахыахпыт, туох баарынан этиэҕим, иитэ биэриэҕим, истибит истиэҕэ, ону баһын иһигэр иитиэҕэ. Баҕарар буоллаҕына хантан баҕарар Баҕабаах былаана кулгааҕын тааһына ыытан биэр Борустум Хайаан обуру дьиэҕин оҥороот, манны-манны подъезтан маныакыл ааҕа диин диэн буолбат Борустуй Аны билэбин манна элбэх билиилээх дьоннор бааллар үөрэппит даҕаны үөрэтэр даҕаны үөрэммит да дьоннор бааллар ол дьоҥҥо туһаайан этэр буоллахха

барахсаттар эһиги холкутук утуйардыгар ыччаттарбыт күөҕэ көһүүрэ сайдылларыгар күн чаҕылыччы тыгарыгар кэҕэ тэригэр ит аһа это буолбаах туһугар кытары чэпчэкитэ оһох. Ону өйөөн, өйдөөн, көмөлөһөн түмсүөххэйин даҕатар. Тасикарлыт.